Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchannak kan ngei. Kan channel ah kan hon lang ṭhan. Atu kan van chim ding hi breaking news a si. Chinram le Mizoram pehtlaihnak lam ngan bik a simi ṭio kan ti lengmangmi Zokhawthar le Khuamawi kar ṭio hleipi kha India Central cozah nih biatak tein an kham. Phih chekhlatnak an tuah cuahmah tiah kan theih. Thawngnih kum kul kum nga kum thok khan biatak tein mah ṭio hlei hi India cozah nih an stick. India cozah nih mah a tuahnak he a ruang tampi um lai nain a tam u ruahmi cu rithaisi muiseuwa ruangah a si tiah tampi in an chim. I muiseuwa hi rithaisi he aa tel lai ti kha kan zumh. A ruang cu Mizoram co- Mizoram NGO CYMA ti bantuk le zatlang bu NGO tete hna India cozah, uh, Mizoram cozah hna nih hi risi kong han tampi an au an chim cangmi a si. Atu Mizoram in Kawlram lei ah rak luh angah ko. Anmah Mizo lei cu kanmah Kawlram lei zong kha rak luh angah ko nain Kawlram in Mizoram lei hei luh kha a har ngaingai an ti. Ṭhenkhat kan thonglaknak nih cun khuamawi ṭio khuabawi sinah ṭhoh khan sa lak. Mah cun hei kalpi i India ram lei i kaih a cawngmi, hlei a cawngmi India ralkap sinah hmuhsak. Mah hnuah India ralkap nih Mizoram a va luh khawhnak ding le va um khawhnak ding thohkhansa theihpinak ca rak ṭialpiak zong kha a ngah ko tiah a cheu nih an ti. Mi cheu nih cun atu lawlaw se cu Kawlram le Mizoram le hei luh cu a ngah rih lo tiah a timi an um. Amah mizo tu cu kan chim cang bangin idea ngeih caah duh chungin luhchuah khawh a si ko rih in. Cucaah ṭio hlei nan kal tikah hlan ah ṭio hlei zawh loin a chak a thlang in lampial hme tete um i mah cu nan rak zawh tawn. Cycle he minung ke he. Asinain atu ah cun mah kha ka ti lo. Mah lampial hme tete zong kha Mizoram ralkap Assam Rifle nih khan an congh dih caah nan caah harnak a chuak lai mah kha hel lo ding a si lai ti kha a van thanh kan duh chap atu tuan i kan chim bantukin atu mizo ram le chin ram kan i hlatnak chawlehnak lam ngan bik a simi ṭio mah ti an rengnak he Central India cozahpi nih hnawl han chuahmi si. Mizoram cozah kha mawh va thluk awk zeihmanh a um lo. Mizoram cozah nih mah hi a ti khawhmi a si lo. Mizoram cozah nih nawl a ngei kho lo. Cucaah cun India cozahpi nih Central cozahpi nih a hun tawrelmi si cah khan mah thil hi zeicantiah an kalpi lai timi kha theih khawh a si rih lo. Atu tiang rih ahcun an kham ko rih. Hmailei boruak kong tu cu kan chim kho lo. A poimi rithaisi ruangah ngueseua ruangah mah hi kan tong tiah 50% cu chim khawh a si. 50% hi Mizoram ah kan luhchuah ngai caah Kawlrammi, Chinmi, Mizoram, India rami luhpaoh zalong i kan va luhchuahmi zong kha an duh lo si ko lai. Asinain atu lio i an chim cem nih cun mui sewa risi ruangah darak ruangah a si ti kha an chim bikmi a si. Cucaah cun mah mui sewa risi kong kha tlawmpal ten kan vun chim lai. CDF hualngo ram le Chinland Council ralkap CC ralkap i bawm in CDF hualngo ram ah tam ngaingai risi an tlaih. An tlaih khawh lomi lam hleng in a kalmi zeimawzat tlawmpal tete cu a luatmi an um ve ko. I biatak tein sidep hualngo ram le Chinland Council i bawm in risi an tlaih ngaingai. Chinland Council le Chinland Council ralkap pawl nih risi zong tam ngai an tlaih i a December ni sawmthum ni khat thong hnih kum kul kum li ah Chinlung khuapi ah risi hrawh le khaknak zong kha an tuah. Mah an tuah ahkhan Mizoram lei khuabawi le YMCA lei zong in an rak telpi hna. Mah kha Amah an khanghmi risi kha Kawlram tangka in singthong nga singthong rukman hrawng a si tiah kan theih. Mah nih a langhtermi cu risi kha doh a hau. Minung hriamtlai tampi cu kan peng kan tlang ah kanmah nawl lo in hriamtlai luh angah a loh. Cutin khatin kan ti i kan pengtlang kha biatak tein kan ven. Kan pianthla kan venmi chung khan risi tam ngai a kal ti kha kan theih. I ṭio in atu an phihnak zokhawthar le ṭio lakkar hin risi cu khuam caan a kal nain a tam lo, tlawmte lawng si ti kan theih. Biatak te i Mizoram i risi a luhnak hi leilet lei na sin te. Leilet lei hi CNO headquarter umnak lei si i khika lei khin a lut ngai tiah kan theih. Anmah zong nih cun tlaihmi le resim ah bantuk kan tlaih mah ti kan tlaih ti i thanhmi an ngei rih lo. An ngei kho rih lo nihin ni tiangah. Cucaah cun hi risi kan ti lengmangmi hi Mizoram i kan va luhter tikah hin India cozah a thin hung, ralzaam cung an kan dawtnak anmah India cozah pi si loin mi kan unau cia Mizo hmanh nih khan an kan rem lo. An lung kan dong ngai. Risi rum lo in kan va luh hnawh hna tikah an ing a puang, an ai a puang. Unau sinah hmanh khan an i sum kho tawn lo i online ah holh fakfak in bia an chim kha kan theih tawn. Cucaah nan pengtlang hmunhma ram cio khan risi hi biatak tein rak kham law a ṭha. A ruang cu India cozah an fim caah khoika in dah ritz hi Mizoram a rak luh ti kha a lam kha an zoh. An tlaihnak hmunhma khan location an zoh tikah thil tampi an dawi. A bianhnih bia ah ṭamu lei ṭamu lei khin lut lengmang sehlaw kanmah Chinmi hi tampi a kan hnursuang lem lai lo. A ruang state dang a si Kawlram mi i Chinmi ram in a va si ko nain asinain atu cu kanmah Chinmi chung dekmak in a luh lengmang tikah an ai a puang. Mizo kan unau hrimhrim an ai puak. Cucaah India cozah nih biatak tein aa riantuan hmalak aa tim. Aa tim tikah kan ralkap aa hliammi, aa khawmi pawl hrimhrim hmanh kha Mizoram ah duhduh in kan luhpi khawh hna lai maw, sizung ah kan thlop khawh hna lai maw ti tiang kha ruah ding a um. Cucaah Chin mipi zong kha eidin thil her si ai Mizoram ah kan phiar tawnmi kha kan va phiar kho ti lai maw ti zong kha ruah ding um. Kan va phiar kho man ah a hlan bantuk in zalong te kan ti khawh lo tikah kan duh ning in thil a kal khawh lo tikah harnak tampi mipi kan tong lai. Cucaah Kan risi hin risi ṭhek lak in uar ding si lo, a ṭha lo. A ruang cu Chin mipi tampi nih an tuar khawh. Mizoram ah Chinmi thongsom i thongsom an i dor cuahmah. Mah tiang khan a hei hnursuan khawh hna. Cucacun kan umnak hmunhma cio in biatak tein Chinram mi pawl nih Mizoram i risi, muiseu ah an hei luhpi timhmi hi biatak tein kham cio usih. A bik in doh cio usih, tlai hna usih. Mah kha Chinmi kha kan chan a sau lai. Mah ti i kan tuah lo ahcun chikkhatte tangka hmuhnak, chikkhat i lawmhnak kha A ṭha ko nain zungzal caah ṭih a nung. Kanmah le kanmah kan kut kan i ṭen bantuk a si. Kanmah le kan kut, kanmah le kanmah kut kha hrin fek tein kan i ṭen bantuk a si. Cucaah cun kanmah phu pakhat, kanmah peng pakhat ca ruat loin Chinmi dihlak ca kha ruah a hau. Mah bu cun do kan thlen i kan cawlcangh kha a hau. Mah ti kan cawlcangh ahcun hmailei ah tampi kan i sukhawng lai. Hi nakin fah deuh in dantatnak kan tong lai. Atu Mizoram tilo ah Laimi Chinmi nih dornak kan ngei lo. Khoi hme ralvazamnak kan ngei lo. A klemi kan ti le klemi zong chikkhat ta ah tuk lo a tong lai kan zam kho le le lo kan i lo.